Zingka caan ah hmunkhat te ah thazaang lakṭi dingin ka rak i thimmi hi Korin cakuat a pahnihnak dal li caang hleiruk in ka rak rel lai. Hi ruangah hin pei kan lung a dongh bal lonak cu a si cu, kan mihring sinak cu duhsah tein zor chin lengmang hmanh sehlaw, kan thlarau sinak cu nikhat hnu nikhat a thar chin lengmang. Cun harnak hmete caan tawite kan inmi nih hin hi harnak nakin a la tampi in a ngan deuhmi zungzal sunparnak cu a kan pek lai. Kannih nih kan i zohchihmi cu hmuh khawhmi thil hi si loin hmuh khawh lomi thil khi an si. Kannih nih kan i zohchihmi cu hmuh khawhmi thil hi si loin hmuh khawh lomi thil khi an si. Hmuh khawhmi thil cu caan tawite lawng a nguh, sihmanhsehlaw hmuh khawh lomi thil cu zungzal in a hmun. A sunglawi tukmi ni le caan chungah Bawipa nih a kan luhpi, Pathian nih a kan phakthar ṭhan i zei bantuk dirhmun kan dir lio caan ah, khoika caan ah siseh, khoika hmun in siseh, a kan dawi vel a kan ngaihtu kan Pathian hi kan ton khawh i Bawipa hi kan thangṭhat khawh i kan duh kan herhmi vialte hna hi phuhrunnak pakhat hmanh ngei loin zalong tein Bawipa kan chimh khawhmi hi Bawipa nih a kan dawtnak a si. Bawipa nih vel a kan ngeihnak a si i Pathian kan cungah a ṭhatnak a si caah Pathian a min thiang thangṭhat si ko seh. Pathian nih hin a kan dawtnak kan zoh tikah nizan ah za lakin ka dawt cang. Nikum ah za lakin ka dawt cang i ka dawtnak hi a za cang tiah zeitik hmanh ah Bawipa nih a kan ti bal lo. Nizan ah a kan dawtnak kha Bawipa nih ai rinh lo i tuchun zongah Bawipa nih a kan dawt ṭhiamṭhiam. Nizan ah a kan dawtu Bawipa nih tuchun ah a kan dawt i thaizing zongah cu Pathian nih cun a kan dawt zungzal lai i a kan zohkhenh zungzal lai. Salm number kul le thum caang ruknak bia in kan chim a si ahcun na ṭhatnak le na dawtnak nih kan nunchung vialte an ka umpi lai i na inn cu a zungzal in ka inn a si lai tiah Salm caṭialtu pa nih a timi kha a si taktak nifatinte kan nunnak ah bawipa nih a vel in a kan zohkhenh i a dawtnak in lam a kan ṭhi hruai hi vawlei cung kan nun chung ca tiang lawng hmanh si loin a zungzal in a zungzal tiang bawipa nih a lianngannak le a sunparnak kha a kan hromh lai Cucacun Bawipa sinah hin zei bantuk dirhmun kan dir lio caan zongah lunglawmh biachim awk kan ngei zungzal ko. Nizan ah kan chim cangmi kha a za lo, tuchun zongah kan chim rih ding hi a biapi tuk. Bawipa ṭhatnak kha nanmah tein va kawl u, a ti. Na innpa nih Bawipa na cungah a ṭhatnak kha kawlpiak awk a ṭha lo. Na innpa nih Bawipa a ṭhatnak kong na cung i Bawipa a ṭhatnak kong an in kawlpiak a si ahcun a palh zong an palh khawh, a hrelh zong an hrelh khawh, a porh zong an porh sual khawh i fiang tein hngalhpiak khawh le relpiak khawh a si lo. Sihmanhsehlaw pumpak pakhat cio kan cung i Bawipa a ṭhatnak cu kanmah pumpak te cio in kan kawl tikah fiang tein hmuh khawh a si. Cucaah cun tu zingka atu caan thengte zongah hin zei bantuk dirhmun kan dir lio caan zongah Bawipa kan cung i a ṭhatnak kha kawl ṭhan hna u si tiah hmasat bik ah kan sawm hna. Jesuh Khrih kha kan ruahchannak hram a si ti hi tukum ah tlang kan i tarmi a si. Tukum ca lawngah kan tarmi a si lo. Jesuh Khrih cu a zungzal in kan caah kan ruahchannak hrampi a si. Jesuh Khrih kha ruahchannak he a va fuhtu, a va fuhmi nupa nih cun Jesuh Khrih sinin an i ruahchanmi ngaihthiamnak, damnak, luatnak, thiannak kha amah Jesuh Khrih sinin an hmuh zungzal ko ti hi thawngṭha cauk pali kan rel a si ahcun fiang tein kan hmuh khawhmi a si. Ruahchannak he Jesuh Khrih a va fuhmi paoh nih cun khanu nih a herhmi khapa nih a herhmi ngaihthiamnak thiannak damnak luatnak le hrenmi chungin luatnak vialte kha Jesuh Khrih sinin an hmuh zungzal ko ti hi thawngṭha cauk pali kan rel tikah fiang tukin kan hmuhmi a si. Jesuh Khrih nih nang na piahtana cu a ngan tuk. Nang na piahtana cu a hme tuk i nang na sualnak cu a ngan tuk caah kan phishin piak kho lai lo tiah ahohmanh hi Jesuh Khrih nih a rak dawnkhan bal hna lo. An herhmi damnak, an herhmi thiannak, an herhmi khimnak le an herhmi luatnak kha Bawipa Jesuh Khrih nih a rak pek zungzal ko hna mi zei cung paoh ah ti kha thawngṭha cauk pali kan zoh a si ahcun fiang tein kan hmuh khawhmi a si. Amah balte an i ruahchanmi Jesuh Khrih he an i ton khawhnak hnga ding cah hin Jesuh Khrih ke hram an phak khawhnak hnga ding cah hin mi tampi cu lampi ah dawnkhantu thil tampi an tong ti cu tuanbia fiang tein kan hmuh khawhmi si an i ruahchanmi Jesuh Khrih he an i ton khawh nakhnga ding caah an i ruahchanmi Jesuh Khrih ke hram an phak khawh nakhnga ding caah mi tampi cu lampi ah a karlak ah dawnkhantu harnak thil tampi an tong ti kha Baibal caah kan hmuh khawhmi a si. Luka thawngṭha dal riat caang sawm li in a tanglei kan zoh a si si ahcun Kum hleihnih chung thi chuakmi nute nih Jesuh Khrih a va tonnak kong kha fiang tein kan hmuh. A tuanbia a tawinak tein kan hngalh ciami chungin kan chim a si ahcun pumhnak in a uktu Jairu nih a cat cuahmahmi, a cat lengmangmi, a zaw tukmi a fanute kum hleihnih nute nih damnak a hmuh khawh nakhnga ding caah Jesuh Khrih kha a va sawm i a inn ah ra dingin Jesuh Khrih kha a va auh. Jesuh Khrih nih cun a fanu te Jairu fanu nih damnak a hmuh khawh nakhnga ding caah an inn ah an kal cuahmahnak lamtluan ah a cangmi thil a si. A Baibal ca kan zoh tikah Bawipa Jesuh Khrih kha mi tampi pi nih a zual in an zual a ke a vor a hnu a hmai in mi nih an det khawt i hnok ngai le buai ngai in a kal cuahmah lio ah a cangmi thil a si luka thawngṭha nih a ṭial ning ah cun kum hleihnih chung a dam ti lo i thichuah zawtnak in a zawmi nu a si atu lio ah coronavirus zeitluk in dah kan ṭih omicron zeitluk in dah kan ṭih Nihnih thumte kan zawt hmanh ah kan lung a dong i kan awlok a chong i kan si a vang. Kum hleihnih chung zawtnak nih a ṭemṭuanmi nu a sining kan zoh tikah a taksa a derthawm ngaingai ti cu mit nih a hmu lo nain kan thinlung mit nih fiang tein kan hmuh khawhmi a si. Kum hleihnih chung cu chim hlah zarh khat zarh hnih kan zawt hmanh ah kan ruahchannak a dongmi ko a lo. Kan thinlung a zawi, kan taksa a zawi, kan zeizong te ruahchannak a ngei lomi bantukin kan um. Kum hleihnih chung a zawmi a si tikah a taksa a derthawm ngaingai ti cu a fiangmi a si. A taksa a derthawm lawng a si lo, a thinlung a derthawm i a ngaihchiah zong a hman dih cikcek cang caah sifahnak nganpi nih a tlunh hnawhmi nu a si. Cu lawng hlah Leviticus dal hlei nga kan rel a si ahcun a thi a chuakmi nu cu mithiang lo ah cohlan a si. Oi khat ah pakhat hna chung kha an zaw i an zawtnak kong a ka chim i cu ah a hei chim chihmi cu atu lio covid zawt hi kan zawt tiang lawng a si lo ee kan inn kha i ralrinnak dingah hrin an zam hrisen min an vai a ho hmanh kal lo ding hei ti pawl ca an tial khamhmanh nih khan mi tampi cu kan thinlung hi fakpi in thazaang dernak a peknak hna kong khi a hei chim Covid cu thial lo zong a va si lo natein cute hmanh nih minung nunnak kha tampi saikhaw lei in derthawmnak a pek hna i thi a chuakmi nu cu Leviticus dal hlei nga ning i phung ning i kan zoh si ahcun a thiang lomi nu a si. Mibu lakah cawhkhawh a si lo i cu lawng hlah a va tonghmi thil kip kha thil thiang lo a si i a tonghmi thil kha midang nih an rak tongh ve tikah cun kha a rak tong vemi zong kha mithiang lo dirhmun ah an dir tikah cun a taksa a dam lo lawng si lo a thinlung a zaw i a ruahnak le a sai khaw vialte a rawk i damlonak phunzakip nih a ṭem ṭawnmi nu a si. Cutluk in a derthawmmi nu nih mibu lakah va i ten riangmang i Jesuh Khrih puanki va tlaih khawh ding hi cu Jesuh Khrih puanki va tongh khawh ve ding hi cu a ca thil har ngaingai a si. Dam lo lio ahcun TV thawng thang hmanh khi kan celh lo. Kan pawngkam ah mibu a holh cuahmah mi aw cu chim lo, mizaw a rak zohmi minung pahnih thum aw hmanh khi kan celh lo. Asinatein a ruahchannak kha Jesuh Khrih ah fek tein hram a bunhmi nu Jesuh Khrih sinin damnak tling ka hmu ko lai tiah Jesuh Khrih ka fek tein ai zohchihmi nu Jesuh Khrih a ruahchannak a rak simi nu nih cun mibu lakah khan ai tenh. An phung nih a ṭemṭawnmi vialte kha amah kutai nih a lonh i phung lo ningin Jesuh Khrih puanki kha a va tongh tikah cun Jesuh Khrih puanki a tongh le cangka in Jesuh Khrih chungin ṭhawnnak a chuak i minu nih damnak a hmu a ti. dawtmi nu le hna pa le hna kha Jesuh Khrih a kal cuahmah lio khan a ke a vorh a hnu a hmai in minung tampi nih an hnur an suan i a puan ki maw a angki maw a liang maw a kut maw an rak tongh an rak hnursuan len ko kha hna nih cun damnak an hmu lo zumnak le bochannak le ruahchannak nganpi he a fumi nu tu nih khan damnak a hmu ti hi kan nunnak ah kan hngalh ṭhan ding a biapi tuk atu zingka i hika ka chim tikah cun fawi ngai in ka chim ko na tein kha an phung a ṭem ṭawntu thil vialte rak lonh khawh le rak lonh ngam kan timi hi thil sawhsawh a si lo Hawi nih rak tuah bal lomi tuah lo kel ningin thil a van tuah ngammi thil hi zeitluk nural ṭha dah a si! Zeitluk in dah Jesuh Khrih kha ai bochan i zeitluk in dah Jesuh Khrih kha a ruahchannak hram a si ti cu fiang tukin a langmi a si. A lenglei in kan hmuh khawhmi, a leng mit in mi tampi nih an hmuh khawhmi cu a derthawmnak le ningcang lo le phung lo ning in Jesuh Khrih a va tonnak kha a si men ko lai. Asinain Jesuh Khrih nih fiang tukin a hmuhpiakmi cu kum zeizat riamruam dah a dam lonak kha a si cang. Kum zeizat rianruam dah a thinlung, a taksa a ruahnak le a saikho a rawhnak vialte kha Jesuh Khrih nih cun fel tuk in a hmuhpiak. Jesuh Khrih nih cun zeitluk in dah a ka bochan ti kha fiang tuk in a hmuhpiak tikah cun a thli tein a ṭap cuahmah mi nu fak hmanh in a au ngam lomi din tein a va tong i a thli tein mi karlak ah a va i tenhnak aw nih khan a kal cuahmah mi Jesuh Khrih kephau cu a dirter hnok ngaiin a kal cuahmah mi Jesuh Khrih kha a dirter i a chungin ṭhawnnak a chuak i minu nih a herh bik mi damnak kha a pek Jesuh Khrih nih a hnulei ai her ahodah a ka tawng a ti Cu tikah cun minu nih zeitindah a leh kan ti si ahcun zei bantukin dah a zawt a fah i Jesuh Khrih a va tonghnak kong kha a chimh tikah Jesuh Khrih nih ka fanu na thinphang hlah na zumhnak nih an damter cang a ti. Zei ruangah dah minu kha a ther a phan? Phung lo ning in dawkaw Jesuh Khrih kha a va tongh cu. Asinatein Jesuh Khrih nih cun kha kha biapi ah a chiahmi a si lo. Jesuh Khrih nih biapi ah a chiah bikmi cu kha minu i a dam lonak kha Jesuh Khrih nih biapi ah a chiahpiakmi a si ko. Voi tampi cu a thli tein kan ṭahnak aw, a thli tein kan thinlung a kehkuainak le a thli tein kan mitthli a tlaknak le thangpi in kan ṭah ngam lonak hi innpa chakthlang kan hawi kan kom kan pawngkam nih cun voi tampi cu an hmu men la lo sihmanhsehlaw a thli tein na ṭahnak aw a rak hngaltu kha bawipa a si A thli tein na lungre a theihnak le na thinlung a kehkuainak vialte, na piahtana vialte an hmuhpiak i an hngalhpiak tu kha Bawipa a si. An hmuhpiak lawng cu a za a ti lo. Na piahtana vialte an phishin piaktu, a kan phishin piaktu hi Bawipa a si. Mitcaw Bartimu kha David fapa rak ka zaangfah tu a ti a au lio ah khan a pawngkam mibu nih cun au hla tiah an thlo. au len hlah hna na chet tiah an thlap asinatein mitcaw bartimu nih cun thang chinchin in a au thang chinchin in ai ruahchannak kha Jesuh Khrih a si caah a kiang a kap mi bu nih cun au hlah an ti natein ai ruahchannak hram kha Jesuh Khrih a si caah a kiang a kap aw kha biapi bik ah a chia lo Hebrew cakuat chungah a kan chimh mi cu Jesuh Khrih kha fek tein i zohchih u a ti Nizan le ti ni la zungzal in ai thleng bal lomi Bawipa Jesuh Khrih kha fek tein i zohchih ko a ti. Nifatin te kan nunnak kan lamtluan ahhin a fia ngaingai mi cu nu le pa hna fa pasarih na ngei i minung panga US an um Hakha hrawnghrang ah a ummi na fanu le na fapa aw aan nakin US in tangka tampi a tomtom in aan kuammi na fale aw kha voi tampi cu a than deuh caan um men ko lai. Mi lianngan hna aw cu minung hnakhaw an a thang ngai ko lai. Zei bantuk hmun le hma zongah mi lianngan deuh i aw le an cu kan hnakhaw chungah hin a thang ngai. Jesuh Khrih hna tu ah cun mi zei aunak aw paoh hi a thang kan Pathian amin thang ṭhas ko seh. Din tein na aunak aw zong kha na thinlung tein na ṭahnak in na aunak aw zong kha Jesuh Khrih hna hramah cun a thang tuk. na kiang na kap minung ni dai tein um ko an in ti lio caan zongah Jesuh Khrih kha fek tein nai zoh in na aunak aw nih khan a kal cuahmah mi Jesuh Khrih ke kha a dirter ko Bawipa sinah cun a fa tukmi piahtana ti a um lo Jesuh Khrih ka hram ah cun a ngan tukmi piahtana ti zong hi a um lo kan ruahchannak hram cu Jesuh Khrih a si na kiang na kap aw tam tuk na ngaih sual a si ahcun na hnu na hma i mibu aw tam tuk na ngaih sual a si si ahcun Jesuh Khrih va tonnak dingah hin hmaiah an kaltertu nak nakin hnahnawhnak an petu oi tam pi a si ko la asinain kan nunnak a fek tein kan i zohchih peng dingmi cu Bawipa Jesuh Khrih kha a si Na caah ka caah nunnak a petu Jesuh Khrih kha kan ruahchannak hram a si ding kha a biapi tuk hringhran. A taksa a derthawmi, a thinlung a derthawmi, a ngaihchia a derthawmi, phungphai nih a ṭemṭuanmi nu nih khan Jesuh Khrih kha fek tein ai zohchih i Jesuh Khrih kehram a phak tikah cun Bawipa Jesuh Khrih nih khan zei ruangah dah phungphai vialte na van lonh dih i ning lo le cang loin ka hmaika na rak phak i tiah Jesuh Khrih nih a ti lo a herhmi damnak tu kha a rak pek ko dawtmi nu le pa u le nau hna atu lio caan ah hin kan harnak kan piahtana hi voi tampi thang hmanh in kan chim ngam lo kan mitthli a tla tuk ko na tein thang hman in kan tap ngam lo i kan i hnem kho lo sihmanhsehlaw din tein a tap cuahmah mi din tein kan ṭahnak kan thinlung a kehkuainak le kan mitthli a luannak vialte a hmu dihtu Jesuh Khrih sinah hin nifatin te kal hna u sih law kan ruahchannak hram taktak cu amah Jesuh Khrih si ko Mi zapi hngan ahcun kan aw hi thang lo hmanh sehlaw a kan dawtu kan Pathian sinah cun kan aw hi a thang ve ko ti hi tuzing ka caan ah a thar in hal ṭhan rih hna u si. Bawipa nih thlaw kan chuahpiak ko seh.